Torie Embaka. Mbuya mono kegima naende karibu ase ekebuto eke naende itongo ase tokore embaka ng'ora ng'ora anga mogaka obino iga iga nero tobwate amansu atari amansu amang'ana are cautionary. Mara koshio nario ekero omonto atagete komanya, atakeire komanya ase kogania. Omino, twakora kwanera amang'ana amange gocha gocha igoro y'omogusii, toikire ase bono, omosacha one ororo bwoye, naende omong'ina abwebwatera riiri, gose orindire omote igoro omoko, omoko igoro are. Bono, ntagete komanya ninki gekogera, eh, what is the. traditional cultural explanation behind omosubati ore morito gotaruta amarwa ase embere Aa aa somanyete Togotacha amarwa aria tari igo Mm. timanyete na kware gokebeka lakini buya buya ekero omonto akure Mm. abanto mbare yarenge omogiro goika ang'e igaa omosacha moka aye ebwateraneti Mm. tari gotacha mbere ime, tari gocha ang'e. Omosubati bwebwatianeti, tari gocha ang'e. Baana mbare goika ang'e na kebure. Ekebure was a kind of sacred place ase abanto buna abatabwenereti goika, ekiagera ebare egose. Omokungu oo bwebwatianeti egose obo, obo, obo, obo. oborito boria bokogwa at the same time the spirits chi'omonto oyo okwete nechinyinge chi yani chire they are still hovering nabo chikorangeria omonto mosacha oo obwate omonto bwe bwebwatanete tare korema kebura ekiagera namorenge namorengerereti nabo akoboyeria oborito boria yani abagusii barenge cautious eh, barendete omonto ore moyo. Aa ekero omosubati yabeire morito iga are korendwa, chindagera chiaye korasigwa chiaretwa iga asare. Obokima baria bande iba are koruga bamoretera, yaani ekero omonto are expectant iga asikire anchire. Obwo nobwo obogima abogoreti. Obogima abogoreti ngotomenta are. Noroche? Nonya omosacha tari gochio. Bono ere are goteba ng'a en mwaire ire nyarebe endagera. Nkai, mosacha tare gochia oo. Ing'aki akogenda oo.
Oria bono aatateire agi- ag- agiteire akoragerigwa mpaka omwana ato- akore ki? Atoke. Na omwana ekero atokire, naende akinigwe mpaka amere amaino akobogoria egeteni ache koira ase aiga y'omogaka, omogaka amanye koirana enyomba eyio korigia omwana oria.

Rita iko babire bono? Amasika ase engongo na ase omonto obwebwatereretie ase egekuro giaito iga yarenge aya igoro mono, naende are kora korosegwa endagera engiya noo no na na giagerete bokayia. Eng'areka Eng'areka nero yagerete bokayia, mbori igo are korosegwa omokungu oyo bwebwateranetie.
Kai tata, mororoche egento keria gwakwanete mapema ase entunda ere ng'a omokungu yaani marriage was for procreation Eeh. not recreation. Bas yarenge ase okoreta abanto ense eye. Igo ng'a yaani omosacha ki kwamoeire enda mokao Eeh. amo arabwatokanire Eeh. mpaka ekero omwana oyo agocha komera amang'ana. Tori kogenda oo konya gotiringa enyomba. kare. Gwakuranire nere mpaka kaa abanto bakiine bakoretere egeteni. Ombogo ombogo mokora iga rero. Eh. Gose mogokina nomwana. Eh, mogokenda omwana oborere obo mosacha mogusie takorara na mokaye oborere bomo babwate mwana ki mwerere.

Aye ngokwanera oria ekiagera tari nko, nonya nerieta nabwate?
Aye. Mbe mbiao enkoro. Aye.
Aya, egento nkere ororo na- naigwete ase andika ng'a kemochani kebe eng'ana buna eyio, abange nabare gocha amo baposi. Ee bono, mong'ina omogusii was very intelligent. Ah, ah, ekero gi'echogo, echogo yakabeire mono ekero emeyega, emeyega ye chinyangi, chinyangi chi'okoaroka, chinyangi chi'ogosarwa, na ebinto buna ebio. Ekero chichoba echi chiabire nabo eaccident yare koba kwanyora monto monto obeire moritata atabangeire aga oyo agochaka korigiririgwa esigani immediately agochaka kobakerwa immediately gochaka koroserigwa emepango lakini koranere ng'ina koro ng'ina koro origie enchera opose buna ogoposie tv otenenie oborito boria mbokogenderera bwate nabwakira kiri

Television namaiso, teleportation is transport and others igo nabo ogopost all these things could happen. Wow, omogusi tata negekone ebinto bire abwo batekana baka ba coming it's mind blowing. Ah, ntogenderere gokwanera amang'ana y'oborito na mpaka toikere okonyora kwo okonyorwa kw'omwana na omogusi buna ogokiina na conneming na ebinto binde bionsi gochia motu gochia motu. Ase iga iga torie embaka.